muzazoti rakupisa eh, matransos aza saka tafana kuti mwari kupisa bcause dze matransos anatiri kuisa samwana mdara ndakaenda kuriddim rainzi zimbo flavor i think that riddim ndo rakarezisa mapana vese ava mdara unzwa zimbo flavor riddim eh, ndakaenda ndakanorekota Hello, Simbo Flavor. Unfortunately, Eh, silent havana kuita kumvumidza kurekota asi ndakaita se vakanibvumidza vanoenda vanorekota simba flavor rhythm slim dogs ndo first day ranga auyawo sacameraman achida kuti nzotambudzi kuti ashute pavhidhiyo achitozviintroduce no slim dogs oh and he offered to kushuta video medley rezimbo flavor medley raishamisa makore wayo kuvanhu but even you you know kuti mamedley angu edu aispenda tiri watakumaona gore ripi andika takazviita kudhara zisati zvakuzikanwa but manje maartists musi wakazida kuunganidza ipane chinonzi midlands vakanakidzwa and the rhythm became big because of that midland almost 80 artists vakabhosa manhamba pazimbo flavor wati 100 vese vakarida rhythm rabuda mdara ndasangana nefoda mustreet ah ndakatonakira kuti ah, ininichi obvious kangoma rangu ripo rege ngakaipa kamdara ipapo dai so hapana chi Rege yangu mfownd. Ndafona. Yo, wakwana. Rege yangu asikuiona. Ah, ah, lalo, ah, iripo wako nambra kunosheka sei. Mwanangu hapana. And it happened so fast. Mangwana. Abana vengo hapana. Kuzoshuta ye video. But mwana kushutwa video manje. Middle area. Akasiri nini akawirwa panapa.

we are one Sak and crispy b the owner of simplex records yes. yeah, yeah, man crispy b inga ari move to movement imomo i spy so waya panapo havana teminute teminute kuti ah, ini ka boys ndinoshukwa ku vietnam ndokunichi eh kanone base ka teminute wauya ah, oh ndakazoimba kunge njanyi dzeko kana kuti zafnet lacho nditoripo kana silent chi ndirimwe monya ere riripo so rinzi mangimba oya oh, Slim dogs now achinondiona zvikanzi iwe lalo tikutsvaga ndakapuwa chi masongs ese but hapana kasongo yako ndakushuta chi medley kandazoshuta kati nezuro ndakatofona kanzi oo ndakati chibva wamubvunza akabvunzwa wana simbo ko iyo sawa song yani yelalo iriko but hansi kuziya yanikotosa levels levels ilo ilo pekera tom streets Hauna ita istenje. Ndabvisa hangu songo yangu ipapo. Ndagara yabviswa. Ndabvisa hangu ipapo. Then no apa kabla na rhythm. Two three ma rhythm andaito nopinda. Masongo asiko maona. Ndakatera masongo Alalo, mira. Mazonga waizo mapiwa here mazonga. Mm, mm, mm.
Ndara.
But wewe chai chicha kuba ndo. Kuramba kitsoke. Chana ndina medzoka dzanzi ri shungu mdara. Eh. Shungu dzekuziva kuti mdara. Nhasi andiri taita na interview. Eh. Imunoroma video anorema kamdara.

lala haiswe musecond pack kana muthird pack maproducer ese zvamunoziva haufoisa lalo musecond pack mdara that's an insult taboo sacrinage abomination violation mdara you take such disrespect unoisa lalo musecond pack waiza mdara sandaizoipuwa but ndisina zvekuitisa Because I don't push music, ma DJ ndo anopusha music. Ndo kusara kwatakaita pa movement iyoyo. So, so can you say kuti Lalo, Ras Lalo was sabotage in that movement yakasumuka during that time yet you are the one aka introducer this new crop to the audience.
The word sabotage manje rinoyuzwa navanhu vakawanda. Andika. Ndikada kurishandisa kuti vakandisabotage aka. Ndenda yoyo wagwan. Yoyo ndenda ku handida ndechigweje. Waiziya. Eh. Andosabotage. They just did their things. Kunonzi chaibva mumba ndaro. Imukati haso renyu munodya nevana venyu nemhuri yenyu. It was their hustle and their time and their things.

mfana totosvika musi ndiyo achitokorekta achitonzi mfana atopotsa kana chii but yatobuda saka ndakangofira kuti aya maya kana paine 30 pack eh, 30 mapack handika pane 200 artists vaimba kuimidzi kainini ndakabvuma kuti auright pamwe ndinochi 200 one one handisi kukwana mutop 10 zvinhu zvachinja amda it's now a new transition anamda zvavanoti from power yamugabe izvi kwa take over pachiuya chi ED movement andika that transition ino zvakawanda zvinotochinja kana wakambenge uri muCIO waMugabe andika hausi kuti uchange uri yoyo hausi kuti uchange wamuCIO waED unotozoona kuti baba bwaye waED kana kuti kana kuti garden boy kuti unenge utori mero unenge usati utrust andikuona saka unenge usati kwane muzvinhu zvevanhu saka ndakatonoti handisi kutombokwana muzvinhu zvevanhu ende zvazvinhu zvavo it was their glory vaitandara tikatama let's work hard hard work but silent was now was calm unzondara pandaishushikana pese ingatori very steady achilalo handiko atidiwe handiko pitike futi pitike music ine movement yayo yainoita tisikakwane futi movement iyo because pitike iri gym chisport gym zvese izvo zvakanondara zvaka zvabatana ndika inavo vane backup nawo chi yeredio zfm yagadzirwa chichiyoza masound man akuplaya music saka eh, zvazvachinja kubva paye paye mdara mm. eh, tata to old school maiza zvandioka ende zvakanotira zvazidhani ezvine izvi andikuna ronaldo kuna cristiano so can talk of zidhani andika but tapedzwa asati tapera mdara takunzwa unonzi tapedzwa ukamdara ni nati o oh.

eh uza mdara munhu andika nakomana ndikurespecta sei andika akaita kunge azohaipwa andika apuwa masuru unozoti rangu notu tanga kufila magrams mdara atoni magrams eh, anenge akutozvipawo zviri kana even respect ine mbenge iripo inogona kuzopera unza mdara to the extent andika yekunoti Bana Enzo Aisha. Ande. Mayu tsedi. Ande. Kuti wese unofungidzira. Wese unofungidzira kuti ari kuita dance awo kana ari kupenya. Andika. They are my sons. Onda, they are Vietnam sons. We, we, we run this shit before zvavanoziva saka takanokuchembedzwa tikaiswa kuretirement age andika mbapato nonzi aretire ane 21 years and mdhara remember kuti fan base futi mafans mdhara is a, a, a big big weapon andika mafans they believe what they see zvavasina kuona havazvibelieve haundiudze dembo akapenga asina kumunzwa nditoti mak ngwazi ndi akapenga andoona sa mafanzi futi akazonoita another chi another weapon against us silent should i say let's zero the game let's strategize girozi yehondo but um, uh, let's both shots then ngirozi chi ngirozi ati chokudhererwa tasvika kupasa pasa akati kanonzi takuda kunyingwa maiki da kupiwa mfana ningi mushini wacho wakutodirwa mvura kati wakutodzurwa bcause futi vietnam ipaya eh, ine mahooligans ondara ine madancer hooligans Unodara ine mathags ine zvaunofungidzira zvese mabadness ine mabadman ese eh. saka zvimwe zvacho futi tichita kuita violence dziri hasha pedzaa tabanwa kumashozi bwezi wachatonyima microfoni ka uda kupa mupfana wakutokwadzisa mupfana wada kupa andika nyamafanzi achimuda anogona kutorohwa kubackstage unoona mdara it was now war mm. It was now war in the dancer. Futi zari kuzona. Yeah, this is the display. This display. Ano ano buda ma AK47. Ano to reads kwa. Saka ndo zvazvakaita mdara. Ndo kusara kwatakanoita.
Alright. Masara pa movement apa. Yosa lalo ne team yako. Manga reactor how? How did you react? How do you was the reaction? Andiriya. Uh, eh, takanodzoka pakunotiona silent. Reggae music is, is, is, is peace and love. Andiriya. Dancehall music is fun and happiness. Let's create happiness. Chakada kuti diona vanhu pakutanga ta create happiness. taigadzira zvinonakidza vanhu ngatingosenzei don't worry about zvikuitika zvese izvi takasenza zvinoita mwari silent rose to fame 2016 senegila aputika ah. silent didn't go back to shoe sports What happened?
Because silent killer haifaenda. Because pandaitomboenda aisatodiwa. Aisatoenda.
Right, what happens now is silent ndaka soja love manje unitaura eh, vange vava makuru wani manje. Ingaziri tsauro eh, avhura studio opposite Vietnam Empire. Another 10 meters from here pandakagara panapa. Pane studio soja love.